Meng däischter Heemecht. Wien ass de Mäerder vum Franz Pommerell? Meng däischter Heemecht ass en historeschen True Crime Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Dëse Podcast baséiert op tatsächlechen Evenementer, déi aus Zeitungsartikelen an Originaldokumenter aus dem Enquêtendossier esou wäit wéi méiglech rekonstruéiert goufen.
Kuerz nach e Message éiert mer ufänken. Mir wäerten an dësem Podcast ganz explizit iwwer massiv sexualiséiert Gewalt, Mord an Homophobie schwätzen. Dat si Saachen, déi verstéiere kënnen an och Angschtzoustänn ausléisen. Lauschtert eis just, wann Dir Iech selwer stabil genuch fillt, fir domat eens ze ginn. Wann dat awer Saache sinn, wou Dir Iech net sécher sidd, ob dës Iech net méi belaaschte kéinten, wéi et gutt fir Iech ass, da lauschtert de Podcast am beschten net alleng, ma huelt Iech eng Persoun derbäi, déi Iech gutt kennt an där Dir vertraut. Mir, dat sinn d'Sabrina Backes. An de Steve Rëmesch.
Aus der Redaktioun vum Lëtzebuerger Wort. An an dësem Podcast weise mir Iech, wéi däischter eis Heemecht wierklech ass.
Wëllkomm an eiser drëtter Episod. Fir de Rappell, komm mir kucken nei mol zeréck wat bis elo geschitt ass. De siwente Juli 1906 gëtt an der Péitruss d'Läich vun engem 16 järege jonke Mann fonnt. Et ass de Franz Pommerel aus der Garer Avenue, e jonke Schlässer. Et ass e Sexualmord, der Victime gouf beim Sex vun hannen den Hals opgeschnidden. Vum Täter gëtt et keng Spuer. Et ass awer gewosst, datt d'Affer kuerz viru sengem Verschwanne mat engem aneren, onbekannte Jonken an der Stad ënnerwee war. Et gi vill Rumeuren an déi beschte Verdächteg sinn entweder Auslänner oder schwul. Oder béides zesummen.
Näid a Mëssgonscht verdroen sech ganz gutt a kënnen och eppes ganz Béises ginn. Den Untersuchungsriichter Georges Faber, deen d'Enquête féiert, probéiert do driwwer ze stoen. An awer léisst hien alles a jidderee bis an dee klengsten Detail iwwerpréiwen.
Am August 1906, e puer Wochen nom Mord, gëtt et eng nei Spuer. An déi ass esou gliddeg, dat ee riskéiert sech ferm dorunner ze verbrennen. Wann et ëm déi Räich a Schéi geet, ëm déi besser Leit aus der Stad, dann ass d'Land nämlech séier ze kleng. Eent vun de bekanntesten a wichtegste Geschäfter an der Stad ass de Monopol. Et ass nach guer net esou laang hier, dat deen seng Dieren zougemaach huet. 1906 hunn zwee Bridder de Monopol gefouert, den Edouard an de Lodewig Müller. Wat opfält, ass dat allebéid deemools zimmlech zeréckgezu liewen a sech selwer weder als Geschäftsleit nach als Privatpersoune gären an d'Vitrinn stellen. Wien näischt ze verstoppen huet, brauch jo awer näischt ze fäerten, soen d'Leit jo ëmmer. Dat ass och vläicht esou, mee wann een Zesummenhäng sicht, da fënnt een se och. Et muss een och net un Zoufäll gleewen, an dofir fannen eng ganz Rei Leit et schonn zimmlech suspekt, wann direkt nom Mord zwee esou eminent Leit aus der Stater Geschäftswelt op eemol komplett vun der Bildfläch verschwannen.
D'Rumeure verbreeden sech wéi ee Bëschfeier, well et kënnt nach eppes dobäi. Vun deenen zwee wier ee wuel u jonke Männer interesséiert, dat gëtt an der ganzer Stad erzielt. Et wier souwisou scho luscht, datt de Lodewyk mat 30 nach Jonggesell ass. Et wier e Päderast, hie wier also sexuell u jonke Männer interesséiert. Päderast ass e schlëmmt Wuert, wat mir hei nëmmen a sengem historesche Kontext benotze wäerten. An engem deemools äerzkathoulesche Land war et fir jiddereen, deen och nëmmen a Verdacht komm ass, homosexuell ze sinn, schwéier, fir iwwerhaapt nach e Fouss op de Buedem ze kréien. Homosexuell Männer goufen direkt emol als Sexualverbriecher gestempelt an de Schrëtt zum Mäerder ass dann op eemol nëmmen nach e ganz klengen.
Haut liewe mer an enger opgekläerter Gesellschaft, an där mer wëssen, datt esou Ënnerstellungen an Ofkierzungen entweder total Ignoranz oder reng Béiswëllegkeet sinn. Ma deemools huet d'Press keng besonnesch rühmlech Roll gespillt. Ma dozou komme mer nach. An der allgemenger Opreegung nom Pomerelmord am Joer 1906 hu Rumeuren tatsächlech ganz séier zu Verhaftunge gefouert. Vum Lampersbierg, queesch duerch d'Ader bis op Hollerech gëtt et op eemol keen anert Gespréich méi.
De Lodewyk, Louis genannt, fir dem Frans Pommerell säi Mäerder. An en hätt sech fir 100.000 Frang bei der Justiz fräikaf a wier elo am Ausland ënnergetaucht. Et géing een elo mengen, dat déi schéinste Geschichte wuel an de sëlleche Bistroen an der Stad verbreet ginn. Ma 1906 gëtt et an der Stad eng besonnesch Plaz, fir den neiste Beschoss gewuer ze ginn. An dat ass um Parvis virum Geriicht tëscht der Rue du Nord an der Rue Wiltern, do wou haut den Ausseministère ass. Genee do ginn d'Leit sech Rendez-vous fir ze afen, well wann d'Gendaarmen d'Prisonnéier op d'Geriicht bréngen, dann huelen se déi do am Haff virun alle Leit aus dem Camion, fir se bäi de Riichter ze bréngen. Och dem Franz Pommerel seng Bom, Marie Vinandi, huet d'Gewunnecht dohinner luussen ze goen. An esou kënnt d'Rumeur, de Müller aus dem Monopol wier de Mäerder, dann och séier bäi hir un. An si leeft domat illico presto bei den Untersuchungsriichter Faber. Si erënnert sech dorun, datt hire Franz nämlech och schonn emol fir de Monopol geschafft huet. Jo, hien hätt sech deemools déck doriwwer gefreet a gemengt, hie kéint do iergendwann eng fest Plaz kréien a gutt verdénge fir wéineg ze schaffen. De Franz hätt jo och gesot, hie misst eigentlech just d'Këschten op an zou maachen an iwwer den Dag déi eng oder déi aner kleng Kommissioun. Dobäi géing hien och gutt Drénkgeld kréien a vun deene Sue géing hie senger Bom eng nei Päif kafen. Ee vun de Viraarbechter aus dem Monopol erzielt de Gendaarmen dann och, dat de Louis Müller ëmmer gär Corsettercher mat den Aarbechter gehalen hätt an nach besser, En hätt se dann och ëmmer an de Büro gelackelt. Dee Müller wier souwisou e komesche Kauz. Mä d'Aarbechter géingen ëmmer nëmme fir den Zäitverdreif kommen. Et wier e klenge Mann, bëssi méi breet, mat engem décke ronne Gesiicht an engem blonde Schnauz. Also e bësse wéi dem Pommerell säi leschte Begleeder viru Mord, zumindest verschiddene Beschreiwungen no.
Speziell Kontakt mat eisem Franz hätt de Müller awer elo net gehat, mengt de Viraarbechter. Aner Monopolsleit soe par conter, de Pommerell hätt ganz vill mam Müller geschwat. D'Fro steet dann och am Raum, ob de Müller dem Pommerell net vläicht déi eng oder aner Zockeregkeete geschenkt hätt. Dat mécht en natierlech verdächteg an et gëtt dann och alles am Detail enquêtéiert. Et weist sech letztendlech awer, dat déi zwee Müllere guer net op der Flucht sinn, mee einfach an enger laang geplangter Summervakanz, de Louis, den eelsten a presuméierte Mäerder, an Holland an den Edouard an England.
Dowéinst gëtt och Jenny a Männi aus hirem Ëmfeld befrot. E wichtegt Element dobäi ass, datt déi Leit, déi de Louis Müller besser kennen, total iwwerzeegt sinn, dee wier e Meedchenliebhaber. Tatsächlech gëtt dann och eng vu senge Maîtressen identifizéiert, déi dat confirméiert. Virun allem weist d'Enquête awer, datt de Louis Müller an der Nuecht vum sechsten op de siwente Juli en Alibi huet. Deen Owend wullt hie mam Gerant vum Monopol Goldsmith bis spéit an d'Nuecht an de Geschäftsakten. Do schéngt awer sou munches net sou ganz riicht gelaf ze sinn. Jo, richteg, well uganks 1908 gëtt de Goldsmith verhaft. Seng Comptabilitéit beim Monopol huet anscheinend och eng däischter Säit.
Et geet ëm Faillite frauduleuse, Bedruch a Fälschung. Mee wat do awer um Enn zréckbehale gëtt, hu mir net erëmfonnt. De Goldsmith mécht awer e puer Joer drop en eegent Ënnerwäschgeschäft op. An dat huet net nëmmen nuets op. An d'Bridder Müller verkafen 1919 hire Monopol un eng franséisch Gesellschaft. Nuets ass awer trotzdeem e gutt Stéchwuert. Well wat am Däischtere geschitt, soll och am Däischtere bleiwen. Och an der Péitruss, an déi ass anno 1906 richteg scho, a wann et op eemol ëm Sex geet, da kréien se alleguer ganz grouss Oueren.
An der Press gëtt d'Péitruss als eng Plaz beschriwwen, wou sech nuets d'Pak erëmdreift. D'Journalistekolleege vun deemools wëssen dann och allerhand gutt doriwwer Bescheed, wat do leeft. Do gëtt gepaff an da liichte Fixspéin op, déi d'Gesichter erkenne loossen. An da loosse sech Frae mat wäisse Blusen am Gehecks mat Männer an. An eben och Männer mat Männer. Tinder anno 1900, géing ee mengen. Ah jo, an heiansdo sinn déi Fraen dann eleng ënnerwee an heiansdo och zu méi, wat jo scho guer net geet. Mä mat Prostitutioun a One-Night-Stands huet d'Press och wesentlech manner Problemer wéi mat Homosexualitéit. All Virwand ass deemools gutt, fir géint homosexuell Männer ze hetzen. Et ass ee sech wierklech fir näischt ze schued. Ënnert dem Titel Warnung schreift d'Wort, d'Police hätt entdeckt, datt sech nuets an der Péitruss eng Zuel vun, Zitat,

Et wieren net ausschliisslech Leit aus der Aarbechterklass. A weider. D'Leit sollen dofir op schoulfräien Deeg a wärend de Schoulvakanze besonnesch opmierksam sinn. D'Bürger und Beamtenzeitung schreift vun engem Schneider an engem Kommersant aus der Stad an och vun engem Doléiner aus dem Pafendall, Dat wieren entspriechend Scheusäler. D'Zeitung schwätzt vun engem gréissere Krees vu Bouwen aus der besserer Gesellschaft als willige Opfer. E Fënsterbotzer hätt sech dann och aus dem Stëbs gemaach, fir net verhaft a viru Geriicht gestallt ze ginn. An de Pomerell-Mord wier der Opklärung no, heescht et am selwechte Kontext. Jo, well an der Péitruss gouf jo no der Dot och en Nuechtnopesch fonnt, mat méigleche Bluttflecken. An e puer Wochen no der Dot fënnt ee bei engem däitschen Homosexuellen och esou eng Zort Nuechtnapesch.
Dat geet zwar duer, fir dësen direkt als Mordverdächtegen ze verhaften, awer net méi wéi dat. Well dee Beweis genau esou konstruéiert ass, wéi e kléngt, war dann natierlech och kee richtege Mäerder domat ze fänken. An dofir hu se de Mann mam Nueschnappech erëm lafe gelooss. Ënner Verdacht geréit an deem Kontext och de Schneidergesell Albert Zahles aus dem Pafendall. E jonke Léierbouf bei engem Beckesch Betrib erzielt der Police, datt den Zahles him eng Kéier bei enger Pisspaus wärend dem Spadséieren tëschent d'Bee gegraff hätt. Op Lëtzebuerg huet dat iwwregens deemools beim Waasser ofschloen geheescht.
Dono hätten si sech dann awer méi dacks Rendez-vous ginn an der Péitruss, net wäit vun do wou de Mord geschitt ass, fir Sex ze hunn. Den Zales hätt och schonn sou munch vun senge Kollegen an dat Laster eragezunn, a genau wéi hien, kéinten déi och elo net méi dovunner lass. Dobäi kënnt, den Zales hätt och de Pommerel kannt.
Et kënnt wéi et komme muss, den Zales gëtt verhaft a seng Wunneng perquisitionéiert. Et gëtt awer reng guer näischt fonnt. An nodeems ech weist, datt och hien en Alibi huet, verleeft och déi Spuer am Sand. Säin Alibi fir d'Nuecht vu Freides op Samsdes ass iwwregens Sex mat engem anere jonke Mann. Sand ass och e weidert Stéchwuert, op dat mer nach wäerten zréckkommen.
Den Zahles gëtt iwwregens wéinst dem Iwwergrëff op de jonke Bäckergesell zu engem Joer Prisong verurteelt.
Gläichzäiteg gëtt och ee Bekannte vum Zales, den Nicolas Gretnich, festgeholl, och wéinst Sex mat jonke Männer. De Gretnich kënnt fir fënnef Joer an de Prison am Gronn. An der Zeitung steet quasi als Begrënnung fir déi drastesch Strof, de Gretnich wier scho 40 Mol wéinst homosexuellen Handlunge verurteelt ginn.
Den zéngte Juli 1906 mellt sech nach den John Steiwert bäi der Police. Deen erzielt, datt hien an der Nuecht, an där de Mord geschitt ass, um zwou Auer e kuerzt an erstécktent Jäizen héieren hätt, wéi wann ee probéiere géing ze jäizen, wärend ee Waasser an der Guergel huet.
An engem Rapport schreift ee vun den Enquêteuren, dee selwechten Dag, dass es all hier mehr als wahrscheinlich ein sogenannter Lustmord eines Sodomiters vorliegt und der Täter mehr als wahrscheinlich sein Opfer ermordet habe, um seine Leidenschaft bei den letzten Lebenszügen seines Opfers zu befriedigen. Et ass bal wéi a schlechte Kriminalfilmer, Gendarme sichen sech déi éischtbeschten homosexuell Männer raus, déi se fanne kënnen, a maachen deenen da masseg Drock, fir datt si anerer verroden. Een dovunner, den Néckel Christnach, dee fréier scho mat Männer sexuellen Ëmgang hat, Deen nennt der Police dann och direkt zwee weider Männer, déi besonnesch frou mat Jongen am Alter tëscht 15 a 16 Joer wieren. Dont de Charel Welfring, 26, deen Oralsex mat Männer praktizéiere géing. De Chris Nach seet de Polizisten och, datt et sécher kee Feelgrëff wier, wann een de Welfring fir de Mord um Pommerell zur Verantwortung géing zéien. De Welfring hätt och Ëmgang mam Franz gehat. A Fro kéim awer och e Pierre Hemmer, dee wier awer méi harmlos.
Et ginn awer Gott sei Dank och nach aner Spuere gekuckt. Dee selwechten Dag erzielt een Onbekannten op der Gare an enger Wiertschaft, dem Café Schaumbuerg, de Pommerell hätt den Owend vum Mord 300 däitsch Mark dobäi gehat a wier a Begleedung vun dräi Fraen an engem Mann gewiescht. Deen Onbekannten ass séier identifizéiert, et ass der Mod vun de Cafésleit hire Knëff. Déi gëtt dann och ratzfatz verhaft. De Jacob Wilwert, 25 Joer al, deen erzielt dann och der Police d'Geschicht vun den zwou Fraen an den 300 Mark. Ma da weist sech, dat de Wilwert nëmmen domm schwätzt. Hien huet deen Owend, wou hien de Pomerel gesi wëll hunn, nämlech an enger Bäckerei geschafft.
An den Deeg nom Mord kommen nach vill aner Geschichten op den Dësch. Do ass zum Beispill de Jhemp Baart, 18 Joer jonk. Deen hat iergendwanns eng Kéier Sträit mam Pomerel. De Baart ass anscheinend jalous op de Franz, well dee mat engem Meedche sonndes op de Glacis trëppele war, op dat hien eigentlech en A geworf hat.
Op der Theaterplaz téint de Barton, Wann hien de Pommerel-Geck ze pake kritt, da kritt deen eng op de Bak. Dono, wéi hien héieren huet, datt de Franz dout wier, hätt hie getéint, datt hien dat eigentlech ganz gutt fanne géing. De Franz Pommerel soll iwwerdeems engem aneren, engem Beetebuerger, eng Kéier gesot hunn, hie géing de Bart erstieche, wann dee probéiere géing, him seng Freiesch auszespanen.
Do gëtt et wuel vill Testosteron a fragil Egoen, ma de Baart ass nach net aus der Affär eraus. Eng Woch nom Mord um Pommerl gëtt d'Police nämlech an de Stater Park geruff. Hei huet ee mam Fanger e Message am beschte Lëtzebuerger Däitsch an de Sand geschriwwen. Die Mörder Pommerels heißen JP. Barth und Charel Schreiner. Charel gëtt do wuelgemierkt mat SCH geschriwwen. Et weist sech dann awer och zimmlech séier, dat déi zwee, ëm déi et geet, e waasserdicht Alibi hunn. E Mount méi spéit ass dann och kloer, wat et domat op sech huet. E Grupp Jonker fält op der Foer negativ op a gëtt dowéinst vun der Police aus dem Verkéier gezunn. An engem strenge Verhéier hu sechs Lëtzebuerger an een Däitschen, alleguer am Alter vu 17 bis 21 Joer, zouginn, fir eng Rëtsch Abréch an Déifställ verantwortlech ze sinn. Ma bon, wéi 1906 e strengt Verhéier ausgesi kéint hunn, dat kann ee sech e bëssi virstellen.
Ee vun hinne gëtt och zou, e Messer geklaut ze hunn, fir Polizisten ze picken, wann déi e verhafte wéilten. Een anere seet, e wier alt abrieche gaangen, well en nuets net schlofe kéint. E bëssi iwwerrascht ass d'Police awer trotzdeem. Et huet sech gewisen, dat déi zwee denonciéiert Mäerder och zu där rabiater Clique gehéiert hunn. Iergendwann huet dann een aus der Band, de Jang Flammang, zouginn, datt hien de Message an de Sand geschriwwen huet. Zitat, Fir dem Baach den Tuer ze spillen. Ma dee Flammang ass och soss en Dichtegen an erzielt nach déi eng oder aner Geschichten. Jo, ënnert anerem déi, datt hie wisst, wien de Mäerder wier. Deen hätt Frick a wann hien e géing verroden, da géing et him d'selwecht ergoe wéi dem Pommerell.

Ma bal sechs Wochen nom Mord kënnt dann awer op eemol Beweegung an den Dossier.
Richteg, de Ratefänkert vun Hameln gëtt als dem Pommerell säi Mäerder verhaft. Wien?
De Ratefänkert vun Hameln. Deen ass zu Lëtzebuerg mat sengem Messer ënnerwee a gëtt dann och flugs zum Mordverdächtegen.
Ma dat héiert Dir an der nächster Episod vu Meng däischter Heemecht. Ëmmer sonndes op wort.lu a mëttwochs op all gängege Podcast-Plattformen. Meng däischter Heemecht ass e Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Redaktioun a Moderatioun sou vum Steve Rëmmesch a Sabrina Backes, Spriecher sënn d'Amélie Schröder a Marc Blasius.